Kull wieħed u waħda minna għandu diversi talenti li Alla tahomlna sabiex nagħmlu użu minnhom għall-ġid tagħna u għall-ġid tal-oħrajn. Il-Papa Franġisku f'wieħed mid-diskorsi tiegħu għamel riflessjoni ferm sabiħa fuq l-istorja ta' Kajjin u Abel. Meta Alla jistaqsi lil Kajin, Kajin, fejn hu aħuk? Il-Papa jirrefletti u jgħid, Ħafna minna, ibda minni, aħna aljenati. M'aħniex aktar attenti għad-dinja li qed ngħixu fiha. Ma neħdux ħsieb. Ma nħarsux dak li Alla ħalaq għal kulħadd. u lanqas aħna kapaċi li nieħdu ħsieb ta' xulxin. U meta dan id-diżorjentament jitferrex mad-dinja kollha, iwassal għal traċedji kbar. Qegħdin ngħixu f'dinja maġna, mimlija teknoloġija u bbombardjati b'messaġġi differenti. Tgħid qed insiru naċċettaw kollox? L-espressjoni tal-Iskrittura, għax la sibtek sħun u anqas kiesa, jien qlajtek minn ġo fija. Din ser tibda tot għalina. Inżommu xejn f'moħħna li Alla ma jippretendix iktar milli nifilħu. Ma jeħtieġx li nagħmlu xi ħaġa, dak li nifilħu. Niftakru fil-parabbola tar-raġel tal-maħżen, fejn Alla lir-raġel li kien ħażen ħafna ġid għalih innifsu qallu, Iblaħ, dal-lejl tkun mitlub trot ruħek u kull ma ħejjejt ta' min ikun. Hekk jiġrilu min jaħżen għalih innifsu u mhux għanima Alla. Ġesù darb'oħra qalilna wkoll, Tagħmlux għalikom teżori fuq din l-art fejn is-salid u l-kamla jtemmqu u fejn il-ħallelin jiftħu u jisirqu. Aħżnu teżori fis-sema fejn u la s-susa u la s-salid ma jħassar u fejn il-ħallelin la jiftħu u anqas jisirqu. Għax fejn hu ġidek, hemm tinsab qalbek ukoll. Għalhekk, f'dan il-mument ta' talb li ser nagħmlu flimkien, ejjew nirreflettu ftit dwar kif qegħdin ngħixu l-ħajja tagħna. Ejjew nitolbu u nirreflettu ma' San Ġorġ Prekam li fil-kitba tiegħu l-oġġett wieħed tal-ħsieb jgħid lil Alla naħseb fik għax ma nistax ma naħsibx fik billi kollox jerfani fik. Ngħidu flimkien wara kull invokazzjoni, Ikun imbierek is-Sinjur tagħna Ġesù Kristu. Jekk nara lil min iħenn, naħseb fik u ngħid ġo qalbi, Kemm iżjed tħenn int li ħlaqtu. Ikun imbierek is-Sinjur tagħna Ġesù Kristu. Jekk nara omm tieħu ħsieb uliedha, naħseb fik u ngħid f'qalbi, kemm iżjed tieħu kura inti tal-ħlejjaq tiegħek. Ikun imbierek is-Sinjur tagħna Ġesù Kristu. Jekk nara iben jirrikorri lejn missieru fi kwalinkwa bżonn u missieru malajr jilqgħu, naħseb fik u ngħid f'qalbi, Kemm iżjed int li ħlaqtu tilqa' malajr malajr lil min jirrikorri lejk. Ikun imbierek is-Sinjur tagħna Ġesù Kristu. Ma' kull bniedem li miegħu niltaqa' naħseb fik għax nara fih xbieha tiegħek. Ikun imbierek is-Sinjur tagħna Ġesù Kristu. Meta nara l-umiltà u l-innoċenza fiż-żgħar, naħseb fik li jien tant titpaxxa bihom. Ikun imbierek is-Sinjur tagħna Ġesù Kristu. Meta nara l-fjuri, naħseb fik, x'injien żgur u persważ li ħadd ma jista' jagħti l-kulur il-fwieħa u l-forma fil-ħajja. Ikun imbierek is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Jekk nara tjur, l-annimali u l-insetti, naħseb fik li minnek waħdek u permezz tiegħek waħdek hemm il-ħajja. Ikun imbierek is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Ejjew nippruvaw Mil-lum sa għada nirrepetu ta' spiss din il-ġakolatorja sabiex niftakru f'Alla tagħna li tant iħobbna. Sinjur Alla, kemm jiena obbligata lejk! Grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla. Ngħiduha flimkien. Sinjur Alla, kemm jiena obbligata lejk! Grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla.